Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хәерле иртә, исәнмесез. Кабат сәламлибез сезне. Булгар радиосы иртәнге шәйләр һәм инде кунаклы э, сәгатькә э, керешәбез. Бүген бездә кунакта э, үтә дә матур пар, матур дуэт, матур гаилә. Илмир Гыйльфанова һәм Рафил Җәләлиев инде ничә еллар буе Эльмира һәм Рафил Җәләлиевләр дип игълан итәсе килә инде. Күрешкән саен шулай дип әйтәм бугай, әйеме? Хәерле иртә, Рафил, хәерле иртә, Эльмира. Хәерле иртә, исәнмесез. Хәерле иртә барчагызга да, Болгар радиосы мөхтәрәм тамашачылар. Әйт, Рөстәм, әйт, рөхсәт бүген. Җәләлиевлар дип әйтергә бүген рөхсәт. Рөхсәт алдым, димәк, рәсми рәвештә Җәләлиевлар бездә кунакта. Рафил, әйдә, баш вакыттагы баш Кыштагы шикелле үк сәламле әле, әйдә әле. Ничек башлый сәгадәттә тапшыруны? Әссәламә галәйкем, мөхтәрәм кунакларыбыз һәм Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе тапшыруларын яратып караучы мөхтәрәм тамашачылар дип сәламлим һәм бүген инде әссәламә галәйкем, мөхтәрәм э, кунакларыбыз дип үзебезгә сәламлим. Әссәламә галәйкем, мөхтәрәм Болгар радиосы хезмәткәрләре һәм Болгар радиосы тапшыруларын яратып тыңлаучы радио тыңлаучылар. Сез сиздегезме?
Кунакларыбыз дип теге алып баручыга дәгъва кыла, әйеме? Анда Эльмира хәтта дип та куя. Рафил, яңа статус. Телевидение алып баручысы, баш ваткыч, әйтергә кирәк, әллә ни борынгы булмаса да, үз тарихы булган тапшыру. 9 ел.
Әйе.
Инде Җәвит Шакиров, Зөлфәт Зиннуров, һәм Рафил Җәләлиев. Менә бу кастингта катнашып, әлеге тапшыруны алып бара башладың. Ничек кабул иттең Рафил син дигән хәбәрне?
Дөресен әйтәм, мин аны көтмәгән идем, чөнки менә теге баш ваткыч түгел, э, телевидение алып баручы, радио э, дикторы булу хыялы әзме күпме бер Э, туган идем инде э, институтка укырга килеп укый башлагач монда казанда э, кастинглар булмый тормый бит инде барыбер дә барып торасың үз теләгем белән барган кастингларның берсенә дә узганым булмады минем ә монысына инде миңа шалтыраттылар да рәфил менә шундый кастинг була килергә теләгең юкмы дигән тәкъдим булгач ярар мин әйтәм әгәр дә мине күрергә теләгегез бар икән мин киләм Үз теләгем белән дидең, моңарчы әллә кыстап җибәргәннәр дә бар идеме? Теге Юк, мәҗбүр юк, итеп. юк, моңарчы бит инде теге мин үзем ишетеп, үзем белеп, үзем эзләп табып, ага, мондый кастинг була икән, монда барыйм әле, әзерләним әле. Шундыйрак форматтагысын әйтәсем килә инде. Ә монда үзләре шалтыраттылар да инде миңа хәбәр булды. Э, Шундый-шундый кастинг була, Рафил, сине кастингта күрергә теләгебез бар. Теләгең булса килеп китмәсең икән. Мин инде каршы килмәдем, бардым. Монда без алты кеше идек. Э, шушы алты кеше бергә анда Калган бишесенең борынына чирттең инде. Юк, алай дип әйтмим, без теге калган биш кеше дә андагы теге катнашучылар да бөтенесенең дә шанслары зур иде әлбәттә. Чөнки э, менә чагыштырып карасак, анда килүчеләр арасында бер мин генә э, радио белән телевидениедә ниндидер хез- эш башкарып карамаган кеше. Ә калганнары бөтенесе әйе, ниндидер э, тапшыруларда, ниндидер э, съемкаларда булган кешеләр. Бер мин, мин инде килдем дә, ярар мин әйтәм, чакырганнар, мин дә тырышып карыйм. Шуның белән ә? Юк, юк, анда әзерләнү кирәк түгел иде. Андан сорамадылар ниндидер шигырьләр ятларга, ниндидер җырлар өйрәнергә. Килгәч, безгә сценарийны тәкъдим иттеләр дә. Шушы сценарий буенча без инде 6 э, кеше, теге бер-беребез әйтик, мин алып баручы булганда, Башкалар уенчы булып торды, башкалар алып баручы булганда мин уенчы форматында булдым. Шушы башваткыч тапшыруның шундый теге пилотный форматын яздырып карадык та, э, безгә әйттеләр инде, тәмам, бүгенгә кастинг без сезгә үзебез шалтыратырбыз. Мин инде бернинди өметләр белән дә кайтып китмәдем. Кастингларда еш яңгырый торган сүз инде ул. Без сезгә шалтыратырбыз. Әйе, әйе. Эльвира, Әйе. ә син ничек кабул иттең менә Рафилне менә шулай? Менә мин шуны искә төшереп утырам, әле ул кастингтан соң кайтты да, кәефсезрәк, Аның еш булгалы инде шундый чаклары. Кәефсезрәк кайтты да, Эй, мин анда әллә нәрсә шуның хәтле искитәрлек аерылып тормадым инде. Үз-үзенә ышанычы юкмы әллә, әзме әллә Рафилнең? Күп дип әйтә алмыйм.
Эльмира, нәрсә дисәң дә, телевидение ул теге тагын да таныта торган

Мизгел эчендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым. Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология үзәге, Казандагы телефон, 233 47 47, 233 47 47.
Тискәре йогынтысы булуы ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Унынчы февральдә Татарстанда аязучан болытлы көн булачак. Кар явачак, көндез кайбер районнарда буран булырга да мөмкин. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил исәчәк. Магнит кыры, 2 балл.

Ә,
шул эшкә беләп килмәдем бит инде. Почтада ма? Бар, почтада. Әйдәгез, җибәрәм. Дима Саныч, Дима Саныч, Дима Саныч, дорогой! Мөхтәрәм тамашачылар, э, Эльмираның Instagram аккаунтына кушыла аласыз. Э, мин әлегә моннан чыгып торам.